Ndararĩki nĩ gatambi. Ndararĩki nĩ ya mbarĩ ĩmwe na ngigĩ hamwe na ndahi. Ĩtangĩthagathagio-rĩ, ndararĩki ndĩkoragwo ĩna ihenya rĩa gwĩthara. Tene ciana nĩ cianyitaga ndararĩki na cikahĩhia. Wona ndararĩki ĩrakwĩra nĩ ũthiĩte wega na ũrĩa ũreka mũtũrĩre-inĩ waku. Ndararĩki nĩ mũnyaka mũnene ũroka na wĩtĩkio ũyũ ũtambĩte thĩ yothe harĩa yarũma. Ndararĩki mĩena ĩmwe gĩkũyũ-inĩ no ĩtagwo gĩtono. Marĩtwa maya mothe nĩ mega na nĩ magĩrĩire. Ndararĩki nĩ ĩteithagia marĩa matũrigicĩirie na kũrurumũra mĩmera ĩkũre werũ.

Matharaita maya me ruo matheca mũndũ na nĩmendaga magakonorwo okorwo mũndũ ena itanya rĩa kũrĩa nyamũ ĩno. Ũtukũ ndararĩ kĩĩhoragĩra handũ hamwe. Magũrũ ma thutha nomateithagĩrĩria nyamũ ĩno kwĩnyitĩrĩra. Ndararĩki ĩikaraga ĩ iki na ndĩrũrũnganaga ta ngigĩ iria ciũmbũkaga ciĩ gĩkundi kĩnene ma.

Athuthuria maratwĩra atĩ ndararĩki nĩ ĩkoragwo ĩna proteini nyingĩ. Proteini ĩno nĩ nyingĩ gũkĩra matumbĩ, nyama ona mboco. Nyama ya ndararĩki nĩ gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna harĩ igana protein, gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na ithatũ nĩ maguta na gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ithatũ nĩ makore. Ndararĩki nĩ ĩrĩagwo mabũrũri-inĩ maingĩ thĩinĩ wa thĩ. Nĩ ĩrĩagwo bũrũri-inĩ wa Mexico na mabũrũri-inĩ maingĩ gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Ndararĩki tiyo ngigĩ na ĩmuramuraga mũmera ĩgacoka ĩgathamĩra mũmera-inĩ ũngĩ. Wanangi wa mĩmera ĩrĩa ĩracereirwo nĩ gĩtararĩki no wage kũwona na maitho Athuthuria marongerera makoiga atĩ nyama ya ndararĩki nĩ ĩteithagia ũrigiti-inĩ wa mũrimũ wa higo. Nĩ ĩteithagia kũrigita ũimbo nĩguo inflammation, kũrigita ruo rwa nda thĩinĩ wa mara. Maitho ma ndararĩki monaga mĩena yothe, na ĩiguaga na mĩnyugĩ ĩrĩa ĩ igũrũ wa kĩongo. Ndararĩki ĩtegagwo rũcinĩ tene. Nyamũ citiiguaga heho, ona imwe cia cio nĩ ũkuona ona citiũaga mbura. Ĩno nĩyo ĩtagwo ngigĩ na gĩthũngũ ĩgetwo locust. Ngũrani ya ndararĩki na ngigĩ. Mũtegi wa ndararĩki. Ndararĩki nĩ ĩrugagwo kũgerera gũkarangwo, kũhĩhio na gũtherũkio. Ngigĩ cithecereirwo mũcove. Ndararĩki cia gũkarangwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Malawi. Na haha cietereire kũgaĩrwo andũ macirĩe. Nyamũ ici cia kĩmerera nĩ cia bata mũno na nĩ cikwenda cigitĩrwo na njĩra ciothe iria ciahotekana. Mbibi cia ndararĩki, hĩndĩ ĩrĩa waciona ithangũ-inĩ, nĩ kĩonereria atĩ ndararĩki ĩrĩa ĩ hakuhĩ nĩ ĩrarĩa mathangũ ma mũmera ũyũ. Ndararĩ kĩndũ kĩrĩ mĩrimũ, koguo ndĩagĩrĩirwo nĩ kũhuhĩrwo ndawa, na kũninwo na kwanangwo, tondũ nĩ twakĩrĩkia kuona atĩ nĩ nyamũ ya bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ o harĩa arĩ.